Ki te whei ao, ki te ao mārama. He mōrearea, he taumaha hoki te āhua o te hauora niho ki Aotearoa nei, tā tētahi tākuta niho Māori. Kāre ngā whānau e tae ana te utua ēnei nama.
115 tau kua tū te Ratona Whānau Āwhina, kai te aha rātou ki te tau te mai a Ngāi Māori? We're really excited about the Māori Health Authority and that um that creation of of space for by Māori for Māori delivery and so we want to make sure we can we can support that.
Tekau tau kua hori, nā, kai te whakarite te kapa Ōpango Māori kia tuki ki tētahi hoariri tānga ikiiki nei tēnei tau, arā, ki a Airani. E tēnā kau iti, e tēnā kau pono, rarau mai ki te ao mārama. Ko te mana a te ture te whai a tētahi ohu kaumātua nō Nāruahine kia aukati ai i te turakitanga o tētahi whare raupō he kotahi rau tau te tawhito. Me te aha, kua whakaae te Kōti Whenua Māori kia tū he whakahau kia rongo rā nō tēnei take. Kai a Tāmati Tianana na whakamahuki.
Kua aukatia tēnei uri rātou ko tōna whare i te whare i noho āhuru mōwai ai rātou mō te hia nei tau. When I came out here to visit, security wouldn't let me in and I was a trustee. They said, oh, the trustee said you can't come in. I said, but I'm a trustee. They still wouldn't let me in. E kotahi rau tau neke atu tōna tawhito, nā konā te whawhai a Hēmi Pōkere mō te hemo tonu atu kia tiakina tonutia ai te whare raupō nei. I want the history built up and left alone, you know, because there's a lot of history in there that a lot of people don't know about. I ēnei whakaahua e kitea ana te hiranga o te whare i tukua iho ki ngā whānau e rua,

was given the whenua. Kāore a Caroline Scott, hea o te rōpū Te Hana Taua Trust, i wātea ki te kōrero. Hei tāna me noho muna inā hoki kei te āta tirohia tēnei take e te Kōti Whenua Māori. E ai ki ngā kōrero ki a Te Ao Mārama i ngā hui ā-tau o te 2019 me te 2020 i pōtihia kia whakamoe a Te Whare E whai ai ki a Hēmi, he turaki kē te whai, hei ko tāna me tiaki kē tēnei whare tūturu mō ngā uri whakaheke. and hope the legal process works for both sides and that we come to a normality, you know, rather than a disagreement between two families. Ka kōhukihuki te whiriwhiri o tēnei take ki mua i te Kōti Whenua Māori ki Aotea, Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
He mōrearea, he taumaha hoki te āhua o te hauora niho ki Aotearoa nei, tā te tākuta niho a Te Wai Tāmati. Kei te whakawhirinaki atu te ao hauora niho kia rahi ake nā moni i te tahua pūtea a te kāwanatanga Ka puta i tēnei wiki kia whaihua ai rātou. Kai tō mātou karere tōrangapū a Whatitiri te wake tēnei pūrongo.
Kāore e pātata ana ētahi atu tamariki ki ngā tamariki Māori mō te niho pirau. He tino nui te utu and kare nga whanau e tae ana te utu a enei nama. We're seeing the Community Oral Health Service really struggling with almost half of the children overdue for their check-ups. Ahh we're seeing whanau that just can't access dental care because umm because of the cost of it. Kua toru tau a Te Wai Tāmati e mahi ana i te rāngai hei tāna, nā wai i hē, kātahi ka hēke atu. Ko te mea nui ki au, me āwhina te Kāwanatanga i ngā utu umm i te hauora niho. He rata niho tamariki a Tākuta Katie Ayres, ā, hei tāna, i roto i āna mahi e 25 tau te roa, Kua kore kite i te kino o te oranga niho. So we're seeing them presenting to emergency departments where they're seen by a doctor who can provide pain relief and antibiotics but that doesn't fix the problem. E mārama pū ana te Minita Hauora Tuarua, ehara i te mea e kōrero moni ana ia engari he kaupapa āwhina te haere ake nei. I tēnei wā tonu kei te mahi ngātahi mātou me ngā tohunga ki roto i aua mahi kia whakaritehia i tētahi mahere hou kia whakatikatika i ngā niho a ngā tamariki Māori. Pūtea, pūtea, pūtea. And so we're just desperately hoping that that will be the first thing that they do to help us out and to help out whānau. All you need for your dental ammo is a fluoridated toothpaste. Hei hāpai te iwi i waihangatia e ia he whārangi TikTok e whakamana, whakamārama hoki i a Ngai Māori, tōna 44 mano apataki. Ko te mea nui mōku mō ngā whānau ko te tiakina i ō rātou niho me te Paraihe me te whakamahia ngā momo mea ki te whakapaepae ngā niho. Ko te titiro e kore e taea te karo he mate pōhara, inā te tino ngākau takaporepore o ngā rata niho e kore te āhua niho pirau e pai ake kia kore rāno te pōharatanga. Whatitiri te wake, te ao mārama.
Kei te whakahē a Rou Hoskings, tētahi kaihoahoa Māori kairangi, i te rahi o ngā whare hou e tūapiapi nei ki Tāmaki Makaurau me te kore whakatutuki i ngā hiahia o ngāi Māori. Kātahi te tokomaha rawa o ngā whakaaetanga whare hou ka puta i roto i te tau kua hori. Engari ko tā Hoskings anō, nā te wawe o ngā mahi ki te whakatū whare hou, kāri whai whakaarotia ngā whāinga a ngāi Māori.

He tata ki te 200,000 tamariki i roto i nā kura tuatahi, kura takawaenga anō hoki ka whiwhi tautoko ā oranga hinengaro nei i te 90 miriona tāra e whakawātehia ana e te Kāwanatanga ki tana tahua ka puta hai te taite kia haere tonu ai nā ratona o mana ake, ā, kia whakawhānuihia atu ki wāhi kē o te motu. He hōtaka ā-kura te ratona o mana ake hei whakapakari Hei tautoko hoki i ngā tamariki kia mātau ai, kia mātau ai me me aha i te wā o te pōuri, o te mate, o te wehenga o ngā mātua, o te whakaweti hoki. He wāhanga hoki tōna e whiwhi āwhina ai nā mātua, nā whānau kaiako hoki. Hai tā te Minita Take Hauora, hei tā Andrew Little, he hua nui te kaupapa nei ki ngā tamariki whai muri i ngā rū whenua i Ōtautahi, Kaikōura anō hoki. Ka mutu kai te whakawhānuihia atu te torona atu o te Ratona nei kia tīmata ki Te Tai Tokerau, ki Manukau whānui, ki Te Moana-a-Toi, ki Nā Roto Moana, ki Te Tai o Poutini anō hoki. Kia whakatā tātou mō te wā poto kei tua ake tonu, 175 tau kua tū te Ratona Whānau Āwhina. Kai te aha rātou ki te tau te maiangai Māori? Hoki mai anō. Mō ngā tau 115, kua tau, kua tautoko a Whānau Āwhina i nā māmā me wā rātou pēpē. Engari kai te pēhea tana whakawhirinaki atu kia ngai Māori i ēnei rā? Kua tīmata taua rōpū i te whakamāoritanga o tana whārangi ipurangi e tirohia ana e te kotahi ira ono miriona tāngata ia tau. Ā, he kaupapa anō kai te haere hei whakarenarena i tōna hononga Ki te iwi Māori. Kei a Tumamao Harawira te roa nā ake.
Inā te nui o ngā piki me ngā heke i ngā 115 tau o Whānau Āwhina Plunket. It has been 115 years of change and some highs and some lows and you know part of celebrating where you are also involves looking back I whakatūria a Whānau Āwhina Plunket i te tau 1907 i te āwhero nui a te Māori ki te whakaruruhau i ngā tamariki o Aotearoa. In 1907, children in New Zealand were dying. Um, you know, the, the rate of infant mortality was really, really high and in a little North Otago um, community called Karitane. Um, two beautiful taua, Mere Harper and Ria Tikini, were midwives working in that community. A i te taha o te tākuta o Frederick Truby King, i whakawhānau pēpē Plunkett tuatahi. they were worried about him because he wasn't thriving. And so they knocked on the door of, um, of Mary Harper's neighbour, Truby King, who was a doctor in that community, and asked him for help with that wee boy. And, um, and the rest is kind of history. Ā, ināianei ko Amanda Malu tētahi o ngā uri ake o Mere Harper, te tāhuhu rangapū o te whānau Āwhina Plunkett. Hai tāna, he nui ngā mahi ki te whakapai ake i ngā otinga hauora Māori. And we know that part of that doing better is acknowledging some of the harm caused um, because of the views of people like Truby King, you know, around eugenics. And we, we have to be honest about um, that connection with our organisation. Nā Hera Black te whārangi ipurangi whakamāori, hei tāna he mea nui te āta whakarite i te tūāpapa o te rōpū e pai ai te noho o te reo ki roto. mai reira ka tipu ake, ā, kāre i whaka, i, i raro i te māheuheu, enari i whakaarahia mai ka, ka putua he wai ki runa, ka, ka ruiruihia ka tahi, ā, ka puāwai hai.
Hei tā Malu kei te tautoko katoa te rōpū i te whakaaro mā te Māori, mō te Māori. We're really excited about the Māori Health Authority and that um, that creation of, of space for by Māori, for Māori delivery. And so we want to make sure we can, we can support that. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama.
A tēnā, ki te whakawhānui i nā kaupapa tōrangapū o te wā, kia huri tātou i naianei ki te kaiārahi takirua o te Pāti Māori, ki a Rāwiri Waititi. Kia ora Rāwiri, nau mai! Rāwiri. Kia ora Peata, kia ora tātou. Kia ora, kia ora.
Nā, nōna tata nei i, i rongo ai mātou i tētahi tākuta niho e mea ana kua raru katoa te hauora niho ki te whenua nei. Mātua tonu ki waenga i a ngāi Māori, me pēhea e whakatika ai?
Wā, nā te pōhara tēnā, tēnā whakatau. Nō reira, me āta whiriwhiri tātou, me pēhea rā te uru atu a tātou tamariki, tae ake rā ki ngā pakeke, ki roto i ngā atu āhuatanga mō te, mō te oranga o te niho. Tērā pea ko te oranga kei roto i te Māori Health Authority, anō rā, kei roto i tō mātou policy, e pīrangi mātou te whakarite e Health Card. Kia tare anō kē wā tātou whānau ki te hari i tēnei kāri, ki, ki ngā rata niho, ki ngā rata hauora nei, ā, ki te whakatikatika i ngā māuiuitanga, i ngā taumahatanga kai runga i a rātou. Ā, ko te mate kē, ā, kai raro tonu tātou e putu ana mō te taha ki te hauora, nō te, nā te pōhara kē tēnā atu āhuatanga. Na he pīki kaupapa kai te haere i tēnei wiki hei te rāpare ka puta te tahua pūtea te kāwanatanga, he aha ō manako mō tēnei tahua? Na kua kōrero kē koe mō te whakapiki i nā pūtea ki Te Matatini?
Āe, koia hoki tētahi kaupapa. Ā tōna wā ka kite, ā, mēnā ka piki haere te, te pūtea ki tōna tiketiketanga. Ā, arā anō hoki ki te taha ki ngā whare, ā, he nui wā tātou tāngata kei runga i te, te rārangi e whanga mai nā mō ngā social housing, 50 paiheneti o rātou he Māori, nō reira homaihia 20 paihēneti o ngā whare kei roto i te social housing. Wērā atu āhua tangata katoa, tangohia te GST e te kai, ā, meahia he capital gains tax ki runga i ngā, ā, i ngā whare, ā, kia tari ana hoki, you know, wērā atu āhuatanga, ā, nō hoki, ā, tika tonu kia whakakorengia i te seabed mining, ā, me wērā atu āhuatanga. Nō reira, ka kite atu mātou, ā, i te Kia eke anō hoki a Māori ki tōna rangatiratanga, ki tōna mana motuhake, kia whakatutuki i ngā kaupapa mā Māori, mō Māori, ki te Māori, e ai ki te Māori. Ka pai. Nā, kua puta nā kaupapa tahua nā Hinara me Te Pāti Act. Ō whakaaro?
Hāwau, he painga mō, mō tauiwi me te hunga whai rawa, engari ko Panaia e mātau ki waho. Ā, koia hoki te mate o ēnā tūmomo a Pāti, he kaikiri noa, he kaikiri noa wā rātou whakahaere, nō te mea kua makaia tātou ki waho. Ā, he pērā noa the Kōroroa Act e te pirangia e te whakakorengia e wētahi, ina ngā kaupapa wahine, ngā kaupapa takatāpui, ngā kaupapa Māori, wērā atu āhuatanga, ū, he mōrearea, he mōrikarika, he whakarihariha anō tēnā mahi, ā, mō mātou te iwi Māori, te iwi taketake, ā-tangata whenua nei. Nā, rāwari ko tāu, ko tā te Pāti Māori hoki te kōwhiringa poti te tau 2020. E kore rawa koutou e tautoko atu i a Nāhinara, kua huri rānei te tai?
Kāre anō, kāre anō kua kitea mēnā pīrangi rātou te whakatūngia i te, i wētahi kaupapa hāngai tō ki te Kaiā Tiriti o Waitangi. Kāre anō kua kitea kei te, kei te hāngai anō hoki te pāti rā ki te ā, ki te hangaia i tētahi Aotearoa hāngai ki te Tiriti o Waitangi, wērā atu āhuatanga katoa, kei te whanga tonu a Wahau, kei te whanga tonu te iwi Māori. Kei hea a Apirana i roto i ō rātou mahi, kei hea Māui Pōmare i roto i wā rātou, i tō rātou pāti, ā, kei hea te hē ki a rātou mā, kāre kitea i roto i tō rātou pāti, ā, ki a au nei, Kei raro tonu tātou e putu ana, mena ka, ka uru atu rātou ki te Kāwanatanga, e kore i tēnei wā a Te Pāti Māori e tarea te mahi tahi ki a Nāhi Nara me ect. Ok, a Rawiri ka oti i konei nā Pātai, tēnā koe, ka nui nā mihi.
Kia ora ra.
Nā ki ngā hākinakina e rua nā Kēmu mā te kapa Ōpango Māori me Airani ki Kirikiriroa me Te Whanganui-a-Tara i tēnei tau. Ko Airani te hoariri tāna ikeike tuatahi kua whakataetaehia e te kapa nei mō nā tau tekau neke atu. Ka tū nā Kēmu e rua nei te haerenga mai a Airani ki Aotearoa, Ka whai wāhi hoki rātou ki ngā kēmu e toru ki te kapa Ōpango. Ka tū te whakataetae tuatahi a te kapa Ōpango Māori hei te 29 o Pipiri ki Kirikiriroa, ka tū te tuarua o nā kēmu hei te 22 o Hōngongoi ki Te Whanganui-ā-Tara. Na kai te heke iho te kaiako rīki Māori nei a David Kidwell i tana tūrana hei kaiako āwhina i te kapa Parramatta Eels kia haere ki te āwhina i a Michael Cheika e whakaako ana i te kapa whutupōro o Āketīna. Engari ka pūmau tonu rāna ia i tana tūrana hei kaiako mō te kapa Māori All Stars nāna rātou i whakaako inā tau e toru nei. E 45 tau te pakeke o Kidwell, He pou mua o mua o te kapa Kiwi, nā wai, nāna taua kapa i whakaako i te whakataetae ipu rīki o te ao i te tau 2017. Kai te whakawhiti atu ia ki te hākinakina whutupōro hei kaiako waonga mā Los Pumas e whakarite ana mō te whakataetae ipu whutupōro o te ao ki Wīwī hei te tau e tū mai nei. Hai tāna, kai te rikarika katoa ia i tana whai wāhi atu ki te kapa Los Pumas.

Tauti mai anō. Kei Massachusetts tētahi o nā whare wānanga rangatira o te ao. Ka ako tohua tētahi karahipi Fulbright e rātou ki a Jacqueline Paul, he kairangahau Māori, kaiako waihanga hoki, kia whai ia i tana tohu kairangi. Ko Jacqueline tētahi nō te puna iti i whakaaehia kia uru ki te akoranga rā. Ko tōna whāinga kia whakawhānuitia nā mātauranga hanga whare auaha mō ngā iwi taketake ki tēnei whare wānanga whakahirahira, whakaharahara nei. Kei a Hinewai Nētana Williams te rōna atu o nā kōrero.
Ka ao ake i konei te moehewa roa o Jackie Paul. MIT was just felt like one of those things that was beyond reach because I didn't know anybody who went to MIT and I know we saw many you know the, the previous lawyers who went to Harvard. And so when I saw other Māori doing it, um, I was really inspired by that. I tutuki i a Paul tana tono ki te whare wānanga o MIT i te wā o te kowheori. Ka ea i a ia tana tohu paerua ki te whare wānanga o Kemureti ki Peretānia, Ka tae atu te rongo, ko Mana tana kuhu ki te kaupapa. Unreal, you know, to be able to just graduate at Cambridge the same day and then several hours later find out that I'd just got into MIT fully funded, full scholarship and it was just crazy. E hia kē nei ngā tau a Paul e āki ana kia whanake ake ngā āhuatanga o te mate takaonge i ngā kāinga, ā, ko ia hoki tērā e whakakōrero ana i te rāngai rangatahi. Kua kitea āna mahi manaaki rangatahi e noho rawakore ana i te whakaputanga o te uiuitanga kāinga, Wai, 275, kore. I was asked um by Te Matipahi, so one of the claimants uh in the in the Wai 2750 claim uh to be able to act as an expert witness as well, so to be able to provide uh evidence essentially around some of the grievances around Māori uh, specifically for young people, you know, some of the issues that they were facing. So really looking at youth homelessness and some of the issues that rangatahi Māori and tamariki Māori uh, were facing. Ko te manako nui a Paul he whakakī i tana ke te mātauranga kia tūwheratia ai ngā tomokanga ki te auahatanga i ngā whare taketake, i mua rā anō i te whakawhiwhinga o tōna tohu tākuta rapunga whakaaro.

uh, interventions.
Ka whakamānawatia ngā ringa tautoko o Unitec me te ranga o ngā wai a te tūī. Hei te marama o Mahuru, ka toro atu a ia ki Amerika mō ngā tau e rima e pai ai tana kōkiri i āna mahi ki tō MIT taha.
Yeah, I think it's it's been quite overwhelming.

Nā Mānā Reo, Rōreka Te Arawa te hōtaka e whakakapi i tēnei pō me tētahi waiata nā Ngāti Rangiwewehi, engari tuatahi ake ko nā Matapae Huarere. Ka marangai ki Kaitaia āpōpō, ka mao te ua ki Tāmaki Makaurau hai te ata engari pō noa ka ua anō. He rangi kōmaru ki Rotorua nō nei he ua. Ka paki haere ki Tūranganui-i-a-Kiwa engari kēkēao i te pō. Ka mārire haere te hauāuru ki Ngāmotu hei te ahiahi. He rangi paki ki te tāone matua, engari ki Whakatū he rangi paihua rerekē. He hau raro ka whakakukū ake ki Ōtautahi, arā he hau nōta tērā. Tāhuna, he kōrero whakatūpato ki reira mō te riri o te hau. Ki Waihōpae ka tāmaru te rangi, ākene hei te ata, ā, ka ua. A kāti, Koinā nā piki me nā heke a te ao Māori i tēnei rangi. Mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi Pukamata. Anei e whai ake nei, ko te waiata ringa ko Pūkākī e waiatatia ana e nā kapa haka whānui o Te Arawa. Atu i a mātou katoa te ao mārama kia āio te noho.